Апостол Павелы дыккаг фыстӕг Тимофеимӕ. Фыццаг сӕр. Павелӕй, Хуыцауы фӕндӕй Йесо Чырыстийы апостол чи у, уымӕй. Ӕз ӕрвыст дӕн, Хуыцау зӕрдӕ цы цардӕй бавӕрдта, уый тыххӕй фехъусын кӕнынмӕ. Уыцы цард лӕвӕрд цӕуы Йесо Чырыстиимӕ баиуы руаджы. Ӕз фыссын мӕ уарзон хъӕбул Тимофеимӕ. Хорзӕх Арфӕ ӕмӕ дын фарн Фыд Хуыцауӕй ӕмӕ нӕ Хицау Йесо Чырыстийӕ. Мӕ рагфыдӕлтау сыгъдӕг цӕсгомимӕ кӕмӕн кусын, уыцы Хуыцауӕй ӕз бузныг дӕн, ӕхсӕвӕй-бонӕй куы фӕкувын, уӕд ӕдзух дӕу кӕй ӕрымысын, уый тыххӕй. Дӕ цӕссыгтӕ куы ӕрымысын, уӕд фӕбӕллын дӕ фенынмӕ, цӕмӕй мӕ зӕрдӕ байдзаг уа цинӕй. Мӕ зӕрдыл ӕрбалӕуу Раздӕр дӕ мады мад Лоидӕмӕ ӕмӕ дӕ мад Эвникӕмӕ чи уыди, дӕ уыцы зӕрдиаг уырнындзинад. Дӕумӕ дӕр ахӕм уырнындзинад кӕй ис, ууыл фидарӕй ӕууӕндын. Уымӕ гӕсгӕ дын дӕ зӕрдыл лӕууын кӕнын, мӕ къухтӕ дыл ӕрӕвӕрыны руаджы Хуыцау дӕуӕн кӕй радта уыцы курдиаты арт ахуыссын ма бауадз. Уымӕн ӕмӕ нын Хуыцау цы удӕй бахай кодта, уый нын тӕппуды хос нӕу, фӕлӕ нын дӕтты тых, уарзт ӕмӕ раст зонд. Уӕдӕ нӕ хицауы, Йесо Чырыстийы тыххӕй ӕргомӕй кӕй дзурыс, уый худинагыл ма нымай, стӕй ӕз йӕ сӕраппонд ахӕстоны кӕй дӕн, уый дӕр. Фӕлӕ Хуыцауы хъаруйӕ ныфсджынӕй мӕнимӕ тухӕн кӕн фарны уацы сӕраппонд. Хуыцау мах фервӕзын кодта ӕмӕ нӕ ӕрхуыдта сыгъдӕг цардмӕ нӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ нӕ, фӕлӕ йӕ фӕнд ӕмӕ йӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ. Йӕ хорзӕх нын Йесо Чырыстийы руаджы суанг дуне сфӕлдисыны агъоммӕ рардӕуыд, ӕргом та абон раци, нӕ ирвӕзынгӕнӕг Йесо Чырысти куы ӕрцыд, уӕд. Уый фӕтых мӕлӕтыл ӕмӕ фарны уацы руаджы ӕрхаста ӕнӕмӕлгӕ цард. Ӕмӕ мӕн муртаттӕн сӕвӕрдӕуыд уыцы фарны уацы фидиуӕгӕй, апостол ӕмӕ ахуыргӕнӕгӕй, Ӕмӕ ацы тухӕнтӕ дӕр уый тыххӕй ӕвзарын, фӕлӕ сӕ худинагыл нӕ нымайын, уымӕн ӕмӕ кӕуыл баууӕндыдтӕн, уый зонын ӕмӕ фидарӕй ӕууӕндын, мӕ бӕрны цы бакодта, уый бахъахъхъӕнын йӕ бон у йе рцыды бонмӕ. Мӕнӕй цы раст ныхӕстӕ фехъуыстай, уыдон дын уӕнт зондыхос. Дӕ цард араз, Йесо Чырыстиимӕ баиу руаджы цы уырнындзинад ӕмӕ уарзтӕй схайджын стӕм, уыдонмӕ гӕсгӕ. Нӕ зӕрдӕты цӕрӕг сыгъдӕг уды фӕрцы бахъахъхъӕн, дӕ бӕрны дын цы хӕзна бачындӕуыд, уый. Ды зоныс, асиӕгтӕ иууылдӕр, уыдонимӕ Фигел ӕмӕ Ермоген дӕр ныууагътой мӕн. Хицау йӕ арфӕ бафтауӕд Онисифоры хӕдзарыл. Бирӕ хӕттыты мӕ барӕвдыдта, Мӕ рӕхыстӕ дӕр ӕй нӕ урӕдтой, къӕмдзӕстыгы хосын нӕ уыдысты. Уый нӕ, фӕлӕ Роммӕ куы ӕрцыд, уӕд мӕ агуырдта зӕрдиагӕй ӕмӕ мӕ ссардта. Хицау ын баххуыс кӕнӕд, цӕмӕй йын тӕрхоны бон хицау уа хатыргӕнӕг. Эфесы дӕр мын цас балӕггад кодта, уый ды хуыздӕр зоныс.